بینەرانی هێژا سلاوی بەرنامە بێژەتان لێبێ ئەمڕۆ لە بەرنمەی بێژا یەکێک لە میوانە بەڕێزەکان کە لەگەڵمان لە ستودیو ئەمەدێ بەڕێز توانە حەما ئەلیکە لێکۆڵەر و نووسەر لەگەڵمان لە ستودیو ئەمەدێ لە بواری هوەری کوردی و موزیکی کوردیدا چەندین لێکۆڵینەوە و هەروەها کتێوی تایبەت و کۆمەڵی کار و چالاکی و بەرهەمی زۆر زۆری هەیە کە لێرە تیشک دەخینە سەر ئەو کارانە موزیکی کوردی لە چ ئاستێکدایە و ئەو لێکۆڵینەوانە لە چ ئاستێکە چ لە بواری پەروەردە چێ لە بواری ئەدەبیات و موزیکی کوردیدا بەخێر بێ بەڕێستوانە سپاس بۆ بەڕێزیشت بۆ ئامادەبوونت هەرچەند بێگومان بەڕێزت ناسراوی لێرە بەڵام هەر پێمان خۆشە بۆ بینەرانی کەناڵەکەمان و بەرنمەکەمان ئەگەر بکرێ کورتەیەک لەسەر خۆت من توانا حەمەعالی بەڵام ناسراوم بە توانا حەمە لە دایکبووی شاری سلێمانیم دەرچووی پەیمانگای هەنەرە جوانەکانی سلێمانیم و لە هەمان کاتژە دەرچووی بەشی ئەتنۆمیزیکۆلۆجیم لە کۆلیژی هەنەر هەرزانکۆی سلێمانی ژەنیاری ئامێری ڤایلین و ڤیۆلام بەڵام زیاتر ئەتوان بڵێم لە نزیکی دە ساڵێکەوە زیاتر خۆم تەرخان کردو بۆ لایانی تیۆری و لێکۆڵینەوە لە بواری موزیکا چکە خۆتان نەزان نێمە لەم بوارە ئەتوانم بڵێم موزیکی کوردی هێشتا زارەکیە و لێکۆڵینەوە و کتێب و وتار و بابەتان لەسەر موزیکی کوردی زۆر کەمە منیش لە هەوڵێکی تاکی خۆمەوە ئەڵمەوێت خەباتی خۆم لەم بوارەیە بکەم و لانی پراکتیک و لایەنانی تر زیاتر بۆ ئەو هاوڕانە بەجێڵن کە لەو لەو کارەکەن زیاتر کارەکانی من لە بواری وتنەوەی دەرسی موزیک و نووسین و لێکۆڵینەوەیە لە بواری ئەثنۆمیزیکۆلۆجیدا. دەستەکانت خۆشبێ دیارە بەرهەمەکان زۆر زۆرە لە چاپ تەمەنەکەت بەڵام پێم خۆشە بزانم چۆن زیاتر بۆ و لایەنەدا هەوڵت داوە کە خەباتی خۆت لەو لایەندا بە تایبەت بۆ لە کۆڵینەوە ئایا مەسلەکە لە هەستت بە بۆشایەکی گەورە کردو لەو بوارەدا کە مەسلەی بوونی سەرچاوە بە دوات چووندا یاخود هۆکارەکەی چی بوو؟ بە شێوەیەکی گشتی من هەر لە مناڵیەوە خولیای نووسینم هەیە توانم بڵێم سەتای کە دەستکی دەستم کرد بە خوێندنی موزیکیش من زۆر جاڕڵێم هەر نووسین منی بردووە بۆ ناو موزیک لە بەروی کە هەر لە مناڵیەوە ئەو تایلندم لە خۆما شکە بەر کە ئەتوانم تێکس بنووسم و لە قۆناغی سەتایی بڵێن قۆناغی متەوەستا لە زۆر کۆڕ بڵێن کۆڕی شعری و ئەو بابەتانە بەشداری مەکرد و هەمیشە ئەو بابەتانی کە من لە دەرسی داڕشتنا ئەمنووسی سەرنجی مامۆستاکانمی زۆر ڕاکەش هەر مامۆستای کوردیەکانم زۆر هاانیانیان کە من تەسەوریانە کرد لە ئایندا من نووسەر بم لەبەرێکە حەزێکی زۆر تایبەت مەمە بۆ خوێندنەوە بۆ نووسین نەک تەنها نووسین لە قۆناغی پەیمانگەی هەرە جوانەکانە دیسانەوە بڵێن تێکستی شاری ینی زۆر کارم لەسرە کرد مامۆستا لە مامۆستاکی بەڕێزمە بەای مامۆسا عادل حامەکەریم زۆر هاانیان کە من ئیتر مەرج نییە ژەنیارێکی زۆر باشم بەڵام مەرجە ئەم کە من نووسەرێکی باشم لە بواری موزیکی کوردیا چووکە پێویستێکی زۆر زۆرمان بەم لاانەیە هاندانەکانی مامۆستا تەسەورەکەم یەکێکی تیر بوو لە هاندەرەکان و لە هەمان کاتیشا بێگومان هەستم بەوە کردووە کە هەر کەسێ لە بوارێکا کە بوارێک هەڵەبژێرێ بێ هەست بکات لە چ بوارێکا ئێمە بە تایبەتی کە میلەتێکی ژێردەستین و خاوەنی کیانی خۆمان نیە چۆن بتوانین لە ڕوانگەیەکی خۆمانەوە دەست بگرین بە کۆڵەکەیەکەوە بتوانین ئەگەر نەش بێت بنیاتی بنێن من هەمیشە وەکو ئەرکی خۆم مزانیوە کە نووسین و لێکۆڵین لە بواری موزیکا کە هەرچەنە تا ئێستا ئەتوانم بڵێم ئەم لایەنە جێگای خۆی بە باشی نەگرتووە بەڵام من وەکو هەوڵی تاک بە بەردەوامی هەوڵ ماوە ڕێچکەیەک دروستکەم و کاریگەریش بەجێ بڵم لەسەر ئەوانەی کە لە سەردادا هەر بڕوایان بە نووسین و لێکۆڵینەوە نەبووە لە لەسەر زمانی بڵین لەسەر موزیکی کوردی و دیارە ئەمەش یەکێکە لە کتێبەکانت کە وەکو من هەج زیاتر لە خوێندنگاکان دەخوێندرێوانە بڵێ ئەمە پار بڵێن بڵاوم کردەوە من هەیە بڵێن نامیلکیەکی بچکۆلێ لەبەرەوەی لە قۆناغی خوێندنی پەروەردەیدا لە هیچ قۆناغێک لە یەکەوە تا دوانزە هیچ من هەجێکی موزیکی نییە کە بین بە خوێنکارەکانمان ئەم من هەجم دروست کردو هێشتا بڵێن بە شێوەیەکی ئەوە فەرمی نەبووە بە من هەجێکی خوێندن بەڵام زۆر قوتابخانە ئاگام لێ لە بەریک مامۆستاکان هیچ میتۆدێکان بەدەستەوە نیە بۆ بەشێک لە بڵێن لە قۆناغی سەرتایتنان دواناوەندی و ناوەندەکانیش بەکارێنن تا خوێنکاران ڕۆشنبیرێکی گشتیان دەربارەی موزیکە بێت بڵێ. زۆر باشە دیارە دێنە سەر بەشەکانی تری ئەو کارانی کە بەڕێزت کردووە کێک لەوانە مەسلەی نوێکردنەوەی سرودی نەتەوەیە پێم خۆشە تۆزێکیش لەسەرەوە بۆمان باسکەی کە ئەو کارانێکی بەڕێزت کردو چی بۆ من لە نوێکردنەوەی سرودا بڵێن کارمان نەکرێت تەنها لە قۆناغی یەکی پەیمانگای هونەرجوانەکان لەگەڵ مامۆستا ئەنەر قراغی کۆمەڵێک سرودیان نوێ کردەوە کە ئێمە ژۆک و خوێنکاران بەشدار بین لەگەڵیان بەشدار بەڵێ زۆر باشە ئەم دیارە یەکێک لە لێکۆڵینەوەکانی کە کردوتە مەسلەی میزیک و سیاستە پەیوەندی و دووبەشە بەلای منەوە بەڕاستی سەرنج ڕاکێش بوو چونکە زۆر لە بەرنمەکانی کە کردبێتم تاکو ئێستا لەگەڵ بەشێکی زۆری ئەدیبان یاخود چوزانم هونەرمەندان زیاتر پێیان وایە کە هونەرمەند یاخود ئەدیب پێویستە کاری خۆی بکە بەدەر لە سیاست و تێکەڵ بە کاری سیاسی نەبێ هەڵبەت تێکەڵ بوون بە کاری سیاسی لە ناو هێزێکی سیاسیدا جیاوازە لەگەڵەوەی کە تۆ پێت وا بێ بەسم هیچ جۆرە پەیوەندێک لە نێوان ئەو دوو چەمکەدا نیە پێم خۆشە کورتەیەک لەسەرەوە باس بکەی کە تۆ ئەو پەیوەندی لە نێوان ئەو دوو چەمکەدا چۆن هەڵسەنگاندووە دیارە ئەم پڕۆژەی ساڵی تام قۆناغی سێی زانکۆ ساڵی 2012 سیانزە بوو دەسم پێکرد بەم توێژینەوە تقریبن دوو ساڵ خەریکی بووم خۆتانزان لەبەری کە سەرچاوە نییە پێویست بوو پشت بە گەڕانی مەدانیم بەستم بۆ کەسانی کە لە بواری هەم موزیسیانن هەم لە بواری سیاسە کاریان کردووە و خۆتانزان موزیکی کوردیش بە تایبەتی بە شێوەی زارەکی ئیلا یان تۆ پێویستە بەوەیە کە بچی شەخسەکان بدۆزیەوە کاریان لەسەر کەی هەمیشە پرسارێک لە لای منەوە بوو بۆچی تاکی کورد هەمیشە سیاسیانە بیرەکاتەوە مناڵێکمان هەیە لە قۆناغی دوی ئیبتیدایی کوردانە بیرەکاتەوە ئەمە هەستمە کرد پاڵنەرێکێ من ینی لەم کتێبا بەشێکی گەڕێنمەوە هەمووینا بەشێکی گەڕێنمەوە بۆ ئەوەی کە ئێمە پەروەردەیەکی سیاسیان ناکەین لە قۆناخەکان ئەوش لە ڕێگە ئەو سرودە نیشتیمانیانەی کە هەر لە یەکی سەرەتایی ئێمە لە لە گۆڕەپانی قوتابخانەکانە ئەیڵێن و ئەگەڕینەوە بۆ مێژووی لە ساڵانی 1970 بە دواوە لە وەرگرتنی لەوەی کە بڵێن لە بەتایبەتی ناوچەی باس جەخت لەسەر باشووری کوردستانەکەم و لەژێر دەسەڵاتی عوسمانیا بووین جۆرەی لە کللتوری سرودیان هەبووە پاشان حکوومەتی ئینگلیزی ئەوی جۆرێک لە سرود کلتوری خۆیان نانێ زاڵکەن بەسەر شارە کوردیەکانەوە دوایەوە لە شۆڕشی شێ مەحموژە دیسانەوە ئەویش بە چاوکردن لەو دەوڵەتانی کە بینیوێتی ویستۆتی جۆرێک لە سرودی نیشتیمانی و تاکەکانی بە ئایدۆلۆژیەکی نیشتیمانیانە پەروەردەکە بۆی ئەمە لەگەڵ ماناماوەتەوە بە درێژایی مێژوو هەموو ئەو موزسیانانی کە لە کوردستانە هەبوون باشووری کوردستانە جەختەکەمەوە چکە لێکۆڵینەوەکەی من سنوورەکەی ئێرەیە هەست ناکەم هیچ موزیسیانێکی کورت هەبێ کە گۆرانی و تۆ یا موزیکی ژەن دەبێ دوور لەو هەستە نیشتیمانیە بوو بێ یا لە پێناوی لایەنە نەتەوەیەەکە خەباتی موزیکی نەکردێ من لەم کتێبا چەند نمونەیەکە هەر یەکێک لە هونەرمەندە دیارەکانی مێژووی مۆسقای کوردی قادردیلانەڵێ ئێمە ئەوەی کە لە حیزباتی پێمان نەکرا ئەمانەیە بە موزیک و گۆرانی پڕی بکەینەوە ینی دیسانەوە خەباتەکەمان بەردەوام بکەی ئەو لە حیزبی شوعیا کە نیانتوانی پرۆسەکەیان سەرخێن ئەم جاران هاتنە لایانی بڵین چاند و هوەر و ئایانەوە دیسانە و پەیامی ناسیۆنالیستەکان بڵاوکەنەوە کە میلەتە میلەتێکی 5 میلیۆن کەسیە خاوەنی خاک نییە ئەتر ئەم قۆناغانە قۆناخی درێژتیشمانێت تەنانەت لە خانیەوە لە 1960ەکانەوە ئەگوزرێتەوە ئەم پەیوەندیە لە سەرەتایە لە ناو شعرە و ئەدەبیاتایە دوایەچێتە مەسائیلی لاوکەوە و ئەو بەیت و بالۆرانەی کە لە لە ناوچەکانی کوردستانیان جۆرێک لە سرود و جۆرێک لە گێڕانەوەی پاڵەوانی یا ئەو دەردەسەریانی بەسەر کووردا هاتووە لە ڕێگای ئەو زلهێزان و یا ئەو میلەتانی کە هەمیشە کوردیان پارچە پارچە کردودان پۆڵۆسیوە هەمیشە کورد ویستۆتی لە ڕێگای گۆرانی و ئەم مێژووە بڵێتەوە ئەگەر بچینە ناو لاوکەکانەوە سەیرکەین چەندان لاوکمان هەیە کە زیاتر فیگەرێکی سیاسیانی هەیە وەک لەوی فیگەرێکی خۆشەویستی و دڵاری هەبێ ئەچینە زۆر بابەتی تر لە لە لە موزیکی کوردیا لەو تایپە موزیکانی کە لە کوردستانە هەن سەیرکی زیاتر ئەمان بنەوە بۆ ناو سیاست کەواتە بە درێژایی مێژوو مۆسیقا و سیاست پەیوەندی هەیە بەڵامەوە تاکی کوردە درکی بۆ نەکردەوە ئەزانێ موزیک و سیاست بە بێ یەکتری هەڵناکەن وە دوو چەمکن دژ بەیەک بە پێچەوانەوە ئەم لێ کۆڵینەوە بەپی نەک تەنها باشووری کوردستان یا کوردستان من بە دڵنیایە هەموو گۆی زەوی بم پرۆسی باشووری کوردستانە تێپەڕیوە و ئێمە هەر بوارێک هەر ئایدۆلۆژیا ئاینیش بێ موزیک بەکارێنێ و دوای ئەوەی کە دەسەڵاتی ئاینی لە دنیا هێوا شش پێگەی نامێنێ دیسانەوە موزیک یا پۆڵۆتیک جێگایگرێتەوە بۆیە دیسانە ئەمانیش موزیک بەکارەبەن و بۆ وەکو ئامرازێک بۆ ئەوەی کە چۆن بگەن بە ئامانجی ئەو ئایدۆلۆژیایی کە دەستنیشانیتر ئایدۆلۆژیاکە ناسیۆنالیستیە ڕاسیزمیە ئیتر نازان فیمینیزمیە هەچ بوارێکە بۆیە موزیک کارەکتەرێکی زۆر زۆر باشە بۆ ئەوەی کە پەیامەکە بە خێرایی بگا بە دەمی خەڵک بە تایبەتی لە قۆناغێکی مێژوویە کە گەلی کورد لە باشووری کوردستان تەسەورەکەم لە هەر چوار پارچەکەشە ڕێژەی خوێندەواری کەم بووە، بۆیە هەمیشە ئەم باسانە لە ڕێگای دەماودەم باسکراوە، بۆیی ئەم چیرۆکانە سەیر بێ یان لە بیر نەچێتەوە زیاتر بە شێوەی گۆرانی و لاوک و ئەو جۆرە لە گۆرانیە بڵین لە ڕووی ڕیتمیکەوە سربەستانە وتراوە بۆی هێواشەش دەماودەم ئەم خۆی زیاترە لە وە نمونەی توێژینەوەکەم تیپی شید کارزانە کە تایبەتە بە شۆڕشی نوێی باشووری کوردستان بە سەرکردایەتی یەکێتی نیشمانی کوردستان کە لەو کاتەیە لە قەوسەکە توێژینەوەکەی من توێژنێکی زانستیە میجلانگریەکی بڵین هۆکارێک نەبووە کە بڵێن بڵێن یەکێتی نیشتمان یا کۆمەڵی ڕەنجەران یا شتێک هاانی دابێ منم توێژینەکەم تەنها سامپڵی توێژینەوەکە بۆی بەشێک لە ئەندامانی ئەم تیپە لە ژیانە مابوون زۆر ئاسانتر بووم بۆ پرۆسەکە کە من بگەمە ئەو خاڵێک کە ئایا پەیوەندی موزیک و سیاست لە باشوری کوردستانە مێژوەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ کوێ و ئێمە چۆن بتوانین سامپڵێکمان لە بەر دەسا بێ ئەنەڵایزی کەین و شی بکەینەوە بتوان بگەینە کۆمەڵێ دەرەنجام کە پێشتر ئێمە درکمان پێێنە مێژووی نمونونەکان زۆر کۆن نینەوانی کە بەڕێز نمونونەکان ئەتوانم بڵێم لە چاخەکانی ناوەڕاستەوە پیاە هاتووم بەس بەڕاگوزەر چکە زۆری بۆری لە لە توێژنەوەی زانستیا جێگای نابێتەوە لەو چاخانەوە پێ هاتوون نمونەی کورت کورتم هێنا ئەوانی کە بەرچاوم کەوتوە چەنە ئەتوانین دوای ئەوەی کەس کەسی کتێبەکە خوێن تۆلوانە سەدان نمونەی تر زیاب بکە بەس هەستمەکرد بۆ گەیاندنی ئەو مەفومی پەیوەندی موزیک و سیاست لە موزیکی کوردیا چە ناوازەم ئەو نمونانی کە دیا پەیامەکە زۆر بە ڕوونی ئەگەیەنێ بەڵێ زۆر باشە دەستەکانت خۆش بێ تا چەند هەوڵت داوە مەسەن تۆ لە بواری لێکۆڵینەوەکانتدا تەنها سنووری باشووری کوردستان نەگرێتەوە و سنوورەکانی تر بە بەزەنی بۆ بەشەکانی تری کوردستان ئایا ئەو امکانێتە هەیە یا دەتوانی کێشێکی گەورەی من ئەوەیە ینی لە باشووری کوردستان یا توام لە موزیکی کوردیدا یا هونەری هونەر بە گشتی لە باشوور و لە کوردستانە هونەر پێویستی بە بە پشگیریە ناکرێت ئینسانێک بۆ نونە دە دوانزە سعات کار بکات و دیسانەوە بڕە ئەوەی کە لە دوانزە سعاتە پێ کود و هونەرەکەی پێ بژێنە بەداخەوە لە کوردستان ئێمە هەمومان هونەر بارگرانیەک بەسەر شانوانەوە دروستی کرد نەگوکۆێ باری شارمان کەم کاتەوە بەڵام وەکو ئەرکێکی ئینسانی وەکو ئەرکێکی نیشتیمانی و من وەکو ئەرکێکی ئەکادیمیش لەگەڵە زۆر جار هەوڵەیەم یانی و خەونی منە من تەنها لە باشووری کوردستانە کار نەکەم یا هەموو پەیوەندەکانی من نەبستێتەوە بە سلێمانیەوە بەڵکو بەڵام ئەمانە فەندی ئەویانی تۆ ناتوانانی لێکۆڵینەوەکەی بۆ نمونە من هەنێ لێکۆڵینەوەی گەورەترم کردووە ئەتوام بڵێم هەژن و ساڵی تەمەنی بردو تا ئەستا نەمتوانیوە بڵاوی کەمەوە لە بەرەوەی کە باجێدەکەی ئەو نەزۆرە لێکۆڵی نەوەچکە تۆ هیچ شتێکە نییە تۆ لەسەر ئەرزێکی ڕقیت هیچی نییە و پێشخانێکە نییە ئەنی من ئەشێ لەوانی ئەم چەند کتێبە یا ئەم چەند مقالی کە نووسیومە بۆ ئایندەی ئەکادیمستانی کورد ببێ بە لە بواری موزیکا ببێ بە دەرچەیە کە بتوان پەنجەرەیەک یعنی من لەم قۆناغا هەمیشە هەوڵم ماوە ینی بناخەیەک دروستکەم ئەم بناخەیە لە باشووری کوردستان و دەستم پێکرد چکە من تەنها لەوانەیە تواناکانم لە لێرە سنووردار کرابێ بەڵام وەکو هەوڵی تاک ینی بە خۆشحاڵیوە لە لەم ساڵە لەگەڵ گۆڤاری زریابە زۆرینەی ئەو وتارانە بەڵێنیان ناو کە بیکەن بە زمانی کرمانجی کە ئەمە هەوڵێکی زۆر زۆر باشە بۆ ئەوەی کە بگوێزینەوە بۆ بۆ باکووری کوردستان و بتوانین دنیابینی ئێمە وەکو کورد کە هەمومان ڕاستە چوار بەشین بەڵام هەمومان یەک دڵ و یەک احساسمان هەیە و چۆن بتوانین ئەنەڵایزی موزیکی خۆمان کەین و ئەم زانیاریانە ئالو گۆڕ بێ و پەیوەندەکانیشم لەگەڵ ڕۆژهڵاتا زۆر باشە و بە حکمی کە خۆم کەسێکی کۆمەڵایەتیم پەیوەندەکانیشم لەگەڵ ڕۆژاوا بەڵام موکو ئەوە نەکۆ کە من گەشتێکی مەدانی بۆ ئەو ناوچانە بکەم زیاتر فێر بم لە لەو ناوچانە لە ئەو ژانرا موزیکانی کە لەو ناوچانە هەیە ئەو کەلەپورێ دەوڵەمەندەی لە باکووری کوردستانیا لە ڕۆژەڵاتیا لە ڕۆژ ئاوا هەیە بەداخەوە من تا ئێستا دەرفەت نەبوو ئەوکەم بەڵام لە باشووری کوردستانە ئەتوان بڵم فۆکسەکەم زۆر باشە و ئەو هەوڵانی کە یاومە تەسەورەکەم دەرەنجامی زۆر زۆر باشی ئەبێت. واتە بە گرنگیە زانی بوونی ئەو پەیوەندیە بۆ ئاڵوگۆڕی زانیاری لە بینی بەشەکانی تری کوردستان بەڵێ کورد لە بەرەوەی میلەتێکە خاوەنی کیانی تایبەتی خۆی نیە بەر لەوەی میلەتی کورد ئەوەی کە لە میلەتێکی تر جیاکاتەوە کللتورەکەیەتی گۆرانەکانێتی هوەرەکەیەتی خەڵکەکەیەتی ئێمە ئەگەر بین بە شێوەیەکی ئەکادیمی ئەمانە لە فۆڕمی نووسین و لێکۆڵینەوە جێ بکەینەوە ئینجا ئەتوانی بناغەی دەوڵەت و دەوڵەتداری دابنین چونکە یەکێک لە گرنگەکانی یەکێ لە پایە گرنگەکانی هەر دەوڵەت و نەتەوەیەک کللتورەکەیەتی گۆرانەکانێتی توراسەکەیەتی چۆن بتوانێت ئەمە دەسی پێوەگوری کە من پیشانی بە من لە تۆ جیاوازترم لەوانی تر جیاوازترم بۆیە ئەم پەیوەندیە لە نێوان ئێمە هەبێت بتوانین ئەم لێک تێگەیشتنا ئەگەر لە ڕێگای دیدارەوە بیا لە ڕێگای ئەم پەیوەندیانەی کە بە تایبەتی لە سۆشال میدیا دروستی کردو کە ئەتوانم بڵێن تا ڕادەیەک ئەو سنوورانەی کە لە چەند ساڵی ڕابردووە بوو ئێستا نەبووە ئێستا زۆر بە ئاسانتر ئاڵ و گۆڕی بێڕراکان نەکرێت و هێواشش لە باکووریشەوە ینی ئەوەی کە منی بینم ئومێدێکی زۆر گەورە لە باکوورە ئابینمەویش ئەوەیە کە خەڵکانێکی زۆری ئەکادیمی دەستیان کردو بە بەکارکردن بەکارکردنێک لە قوسەکە زۆر کوردانە بە زمانێکی سەردەمیانەکە ئەمە زۆر زۆر گرنگە. لەگەڵ هەموو فشار و زەخت لەگەڵ خۆی عادەتەن کە فشار زۆر بێ هەستی ناسیۆنالیستی بەێسترە بێ لە باشووری کوردستانیشە بە هەمان شێوە تا پێ ساڵینەوە یەک ئەو هەموو زڵ مستەمەی لەسەر باشووری کوردستان هەبوو بەڵام هوەرمەندی کورد گۆرانیە کرد لە ژێر زمینینەکانە سرودی نەتەوەیە خوێن بۆیە ینی عیلاقی بەو فشارەوە هەیە لەسەری بەڵام مەسایمە لە باشووری کوردستانە کە فشارەکان کەمتر بۆتەوە پێویستە ئێمە زیاتر خۆمان ئۆرگەنایز بکەین لە ڕێگای دروستکردنی ئەنستیوت و زانکۆکانەوە بتوانین ئیتر ژێرخانێکی کللتوری نووسینی هەم مەسائلی موزیک و هەموو بابەتەکانی تر لە خۆ بگرێت بیکەین بەس بۆ بناغەیەک بۆ هەر چوار پارچەی تری کوردستان بەست لەوە کرد کە ئێستا فشارەکان لە باشووری کوردستان نییە ینی کەمترە لە بەشەکانی تر بەڵام بەشەکانی تر تاکوێستا فشاریان لەسرە بۆ نمونە تاکوێسەخۆ دەزانی لە ڕۆژاوا و لە باکور بەردەوام لە ژێر هەڕەشەدانە هەڕەشەی تورکیا و لە ئێستادا فشارێکی زۆر دروست دەکرێت تا چەند پێت وایە گرنگە هونەرمەندان پاڵپشتی یەکتری بن لەو جۆرە حاڵەت و ڕووداوانەدا مەسەن لە هەموو بەشەکانی کوردستان پێویستیان بە یەکتری هەیە ئەوەی ڕاستی بێت بۆیە پرسیار دەکەم چکە تۆ پەیوەندێک لە نێوان موزیک و سیاست لە بینی ینی ئەتوانم بڵێم لە نامیلکەیەک بە نمونە بێنمەوە کە من زۆر جارەوەکو نمونە باسیەکەم نامیلکەی ڕۆڵی ڕۆشنمیران لە شۆڕ لە شۆڕشی نەتەوەیدا عبدوڵاوە جەلان لەوێ زۆر بە وردی وەکو سیاسەیەک وەکو عقلێکی سیاسی زۆر بەباشی تحلیلی و بابەتاکە کە ئەڵێ ڕۆشنبیر شۆڕش بەبێ ڕۆشنبیر و هوەرمەند نابێ و هوەرمەند و ڕۆشنبیر بەبێ سیاست و شۆڕش نابێت منیش هەمان بۆ چوونمێ ئێمە لە مەسەلە خەباتی سیاسیە ینی هەموو ئەو فیگەرانی کە هەیە تۆ لە دەرەوەی بازنەیەکین لە دەروی بڕواایە شۆڕشێکمانەیە پێمان وایە ئەم حکوومەت و دەوڵەتداریە ناتوانێ بە شێوی بە شێوەیەکی باش پیادەی سیستەمێک بکا سیستەمێکی هەبێ بۆ موزیک سیستەمێکی هەبێ بۆ هونەر سیستەمێکی هەبێ بۆ کەڵچەر سیستەمێکی هەبێ بۆ بەڕێوبردنی دەوڵەت تۆ لەسەر چیاکان ئەم سیستەمە دروستەکەی دا ڕژیتەوە بۆ هەچ کاتێک کە وڵاتەکەت ئازاد کرد بیتەوە ئەم سیستەمە ئەدا بکەیت سەر سەر ئەو ئەو کەڵچەرەی کە خۆت ویستوتە ئەمە ئیشی هەموو سیاسەکە کەواتە هەموو ئەو سیاسیانی کە هێن یا ئەوانی کە باوەڕان بە مەسائیلی ناسیۆنالیستی هەیە مەسائیلیان بەتایبەتی ئەگەر بیبێسینەوە بە بە کورد و شۆڕشەکەی ئەوانی کە باوەڕیان بە کوردبوون هەیە ینی حتممە نەبێ ئەبێ ینی بە شێوەیەک لە شێوەکان هەڵوێستی هەبێ هەڵوێستێکی هوەریانە ئەگەر مەسائیلی کوردانەش نەبێ مەسلەیەکی ئینسانی هوەرمەند دەبستێتەوە کە قەتڵعامی دەیان کەسەکرێ هوەرمەند دەبێ هەڵوێستی هەبێ یا بۆ نمونە بێ شاعیر ڕۆڵی هەبێ من نامێ بچوان زۆر تەفاسیل بمە سەر هەنێ بابەت بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئێمە ڕاستە فشارەکان لە باکووری کوردستان زۆرە یا لە ڕۆژهڵات زۆرە یا لە ڕۆژاوا زۆرە بەڵام من ڕۆژانە سەدان گۆرانی تر سەدان گۆرانی سیاسی تر لە دایک هەبێ بۆ خاڵی کردنەوەی ئەو زەختەیە کە لە لەسەر تاکی کوردە و خەباتەکە بە شێوەیەکی تر خەباتێک هەیە لە چیاکانە خەباتێکیش هەیە لە ناو شارەکانە کە خەباتی کلتوریە و ئەوەی کە ئیبینین دەیان کۆنفرانس و دەیان ئاکتیڤیتی لە باکووری کوردستانە لە سەروو هەموو ئەو فشارانی کە لەسەریانە ئەکرێ کە ئەمە نەتیجە لە کاتێکە ئەگەر کورد توانای هەبێ خۆی سەربەخۆ بکا لە ئاییندا ئێمە ئەتوانین دیسانەوە لەسەر ئەم تراسی کە لە ناو شارەکانە دروست بووە دیسانەوە خۆمان بنیاد بنین و خۆمان دروست بکەینەوە کەواتە هەم فشارەکە گرنگە لە لە باشووری کوردستانە ڕاستە خەڵکێک ئەزیێتە کێشێ بەڵام هەزارەها ژانرای تری مۆسیقا و گۆرانی و ئەدەبیات دروستە بێ کە لە تایپی سیاسەکە بەڵام هەچ کاتێک کە شۆڕش وەستا شۆڕش سەرکەوت یا شۆڕش دەنگی نەما دەنگی تەقە نەماوە دەنگی ژۆڕشێکی بڵین ئەدەبیاتی سیاسی گۆرانی سیاسی هونەری سیاسیش لەگەڵدا کپ بێ و بەرەو لایەنە ئینسانی و خۆشگوزارانەکەی ڕوا بێ لەو لایەنە ئارامیەکەی ڕوا کە ئیشی ڕاستەقینەی هونەر ئەوەیە. واتە قۆناغ و بارودۆخ کاریگەری لەسەر هونەرمەندیش هەیە. بەدڵنیایەوە هەر گۆڕانکاریەکی سیاسی، هەر قۆناغێکی سیاسی، موزیک و هەموو کایەکانی کولتوور لەگەڵ خۆیان گۆڕێ. ئەمە وابزانم چەمکی ئەوانی دی لە موزیکی کوردی داکە کۆ مەڵێ وتارە کۆکراوتەوە وابزانم ئەمە یانە بەشێک لە وتارەکانت وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کرمانجی لە کتێبی موزیک چییە؟ ئەمەیان دوو تاری تا ئەستا بڵاوبتەوە دوو تاری پیشیشەڵە ئەوەی تریان موزیک چییە ئەمە کۆمەڵێ وتارن زۆرینان لەسەر موزیکی کوردین بەشەکان ئەوە نیە وەرجێڕان ئامادەکردن لەبەرەوەی ئەو بابەتانە لە موزیکی کوردیا ببێ بە سەرچاوەیەک بۆ خوێنکارانی لە پەیمانگەی زانکۆکانان کە ساڵانە راپۆرت و توێژینەوەیان هەیە بۆیە لە چەند پەنجەرەیەک بە خێرایی پەنجەرەیەکی بچکۆلم کردبێتەوە لەسەر باسێک بۆی ئەگەر هەر خوێنکارێک بیەوێ توێژینەوەیەکی زانستی بکە ئەمە پەنجەرەیەک بێ و خۆی ئەگەر توانی پەنجەرەکە بکاتەوە بچێتە ئەو دیو پەنجەرەکەەوە من تەنها ئەو نەتوانیمە سەرقەڵەمێک بەجێ بێڵم خۆتانەزان ئەمانە هەوڵی تاکن ئەمە پێویستی بە موسەساتە پێویستی بە پاڵپشتی حکوومەت و وەزارەتێکە نەک تەنها کەسێک بەڵام منی تر ئەو نی لە دەسم هاتوێ ئەوە پێکراوە دەستەکان خۆش بێ زۆر لە دەساتوە. وابزانم هەندێک کاری هونەری شت کردووە لەسەر مەسلەی تونند و تیژی بڵێ لە قۆناخێکی ئەتوان بڵم لە قۆناغی پەیمانگای هەنەرە جوانەکان هەنێک کەی سێ کە لە کۆمەلگای ئێمە لە پڕێکا دروسە بێ ئەگەر هەستێکی هوەرمەندانەوە هەبێ من خۆم جگە لەوەی کە ڕاستە موزیسیانم بەڵام ئەتوانم بڵم هەدە ساڵ ئەزمموی کاری ئەنجی ئۆم هەیە لەگەڵ ڕێکخراوی لۆکاڵی لەگەڵ ڕێکخراوە نێودوڵەتەکانە کارم کردووە لە ڕێکخراوی بڵین ئەتوێنی ئەمریکی بووم لە ئماردیسی ئەمریکی بووم دامەزرێنەری کوردیای سوئدی بووم و لەگەڵ چەند ڕێکخراوێکی سیاسی شەکارم کردو بۆ ماوەیەکی چەند ساڵێک بەڵام لە قۆناغەکە من باوەڕم بەکاری سیاسی نەماوە زیاتر کاری ڕخراوی ناحکومی هەڵبژاردووە و لەگەڵ بوارەکەسەت دەکەی بە جۆرێکی تر لەوێ خەباتێکی ئینسانیانناکە ئینسانیانە بەڵام جۆرێکیش لە سیاسە بتەوێنە تێ مەسەی بوونی تونند و تیژی ئەمە جۆرێکە لە ململانەی نێوان دوو ڕەگەز بەسەر مەسلەی زاڵبوونی لە سەڵاتەمەش بۆ خۆی جۆرەکە لە سیاسە دەگەر ڕاستە خۆش ئەونەی مەسائلە ئینسانەکە زاڵ بووە بە سەرما زۆر بوو بۆ شێوەیە بیر نەکردەوە بە تایبەتی بۆ نەوتونند و تیژانەی لە ساڵانی ڕابردووە بەرامبەری ئافرەتی کوردەکرا من دوو کاری زۆر گەورەم کرد یەکان بە ناوی دوعای کام بە ناوی شەرف دوکان لە سلێمانی و لە هەولێر بوون کە تێکەڵکردنی هەموو هوەرەکان بۆ هەری شێوەکاری هوەری موزیک و هوەری شانۆ لە کاتی خۆیان دەنگانەوەیەکی زۆر باشی هەبوو لە هەنێ بواری تریشا وەک زۆر جار بۆ نمونە هەنێ هەڵەیت بڵین زەقە بینی لە ناو کۆمەلگاکە زۆر جار من وەکو توانا خۆم بۆ نەگیراوە هەن لەوانێ زۆر جار کەمپینم بۆ کردبێ و بە تایبەتی ئەو بارانەشی کە بەسەر میلەتەکەمانە هاتووە بۆ نمونە ئەو کارە ساعتی بەسەر یەزیدیە هات ئەتوانم بڵێم بۆ ماوی پێ ساڵ چوار ساڵ زیاتر من لە خزمەتی یەزیدەکانە بووم بە بە خۆبەخشانە و توانیم ژیانی چەندان یەزیدی لە مردنی حەتمی ڕزگار بکەم لە گەڵ خۆم و خێزانەکەم سەرەتا خۆبەخشانە دواتر ڕێکخراوێکی ئەمریکی پاڵپشتمان بوو و ئەو بۆ نمونە بۆ خەستەخانی هیوا چەند پرۆسی بڵێن پرۆژەیەکم جێبەجێ کرد کە و کاتێک کە بڵێن کێشەی اقتصادیمان هەبوو و هەنێ لایانی بۆ نمونە کەمترخەمی بواری تەندروستی ئەم بابەتانە من هەمیشە هەڵوێستی تایبەتی خۆم هەبووە لە هەموو مەسەلە نەتەوایەتەکانیشا هەوڵم ماوە ئەگەر بە تێکستێکی بچکۆلەش بێت هەڵوێستی شخصی خۆم وەکو ئینسانێکی کۆر دەربڕم ئەمە تاچەند پێت وایە گرنگە پەیوەندی لە نێوان ڕێکخراوکەین کۆمەڵگەی مەدەنی و بە تایبەتی ژنان لەگەڵ هونەرمەندان هەبێت بە هەموو بەشەکانیەوە چێ مەسلەی موسیک بێت مەسلەی شانۆ بێ یا هەریەک لەو ببوورە هەریەک لەو بەشانەی تر کە کاریگەری ڕاستە خۆی دەبێت مەسەن زۆر جار ڕەنگە ببورە ڕێکخراوێکی ژنانە گەر بێ کار لەسەر هەندێ مەسایل بکە بەقەدەوە کاریگەری نەبێت کە کۆمەڵی هوەرمن لە بواری شانۆدا شانۆیەک پێشکەش دەکا کە زیاتر کاریگەری لەسەر بینەر و جەماوەەر دەبێتن لە نەهێشتنی جیاکاری ڕەگەزی بەسەن پێت وایە بوونی پەیوەندی لە نێوان ئەو بەشانەدا گرنگە هەبێتن بەدڵیایی وازام هوەر ئامرازێکی زۆر باشە بۆەوەی کە ئێمە بۆ هۆشاکردنەوەی کۆمەلگازان ئیشی هونەر بە شێوەیەکی گشتی ئەوەیە کە کۆمەلگا هۆشارکاتەوە لە قۆناخی کۆ بمان باتە قۆناخی تر لە بڕواایە کۆ بمان با بۆ بڕواایەکی تر من زۆر جەخت ناکەم و لەسەر ئەوەی کە ڕێکخراوەکان ئەیانێت چی بکەن چکە ئەم ڕێکخراوانی کە لە کوردستان ئاهانیکان ئامانج و بەرژەوەندی تایبەتە دروستیانەکە ئەنێکیشیان هەستێکی بۆ نمونە ئینسانیانەیە دروستیەکە بۆیە من ناتوام نامێ هەڵسەنگاندنێکی ڕۆڵی ڕێکخراوەکان بکەم لە باشووری کوردستانە هەر یەکان بەپی ئەو ئەونی کە ویستۆتی توانیوتی خزمەت بە دۆزی ئینسان کا یا ژن و یا جیاوازی ڕەگەسی ئێستا قۆناخەکان گەر سێریکەی لە چاو جارانە زۆر زۆر فەرقی هەیە ڕاستە لەوانەیە لە ڕووی ئامارەوە دایم تونند و توژەکان زیاتر بێ لە ساڵانی ڕابردوو بەسەمە پەیوەستە بەوەی کە ئازادی هەیە خەڵک ئێستا شتەکان ناژە ناشارێتەوە لە ڕێگای سۆشال میدیا قساکە لە ڕێگای و دەستکانەی کە بۆ مەسایلی توندوتیژی دروست بووە بەڵام بە بڕای من دەستگاکایە بڵێم ڕێکخراوە هی ژنان ئیتر هەج بوارێکی تری ئینسانی بە ئەوانە توان هوەرەکان بەکاربێنن بۆی کە زیاتر کۆمەلگا هوشارکەنەوە لەوانەیە لە لە شانۆگەریەکە کاریگەریەکی لەسەر 200 کە 300 کە زیاد 500 کە بەجێ بێڵێ زۆر زۆر بەخێرایی پرۆسەکە ئەمە بە بابەتێکی زارەکی و خەڵک لەوانەیە هێوا شێش کاریگەلی لەسەر بەجێ بڵە و معنی بۆ نمونە نەهی لەو لەو بجۆرە مەسائلی تونند و تویژێ بکەیا هەر بوارێکی تر بەڵام ئەگەر بیکەینە قوسێکەوە مەسائلی ژن بە بڕای من ژن ئەبێ خۆی خەبات بۆ خۆی بکانە پیاوان بۆی بکە ئێمە لە کوردستان زیاتەکان پەیوەندی بە ژیانی هەردووکیانەوە هەیە ینی بەڵام ئەوەی ئەم قۆناغکاری و پشگیری یەکتری دەبێتەوە زۆر لە قۆناغێکە ئەتوانم زۆر جار پیاوان لە مەسائلی بزنسا کەسی ژنانیان کردبێ بە هۆکارێەوە بۆ زۆر جار لە زۆر ئۆرگانیزیشنایە لە زۆر ڕێکخراوە فیگەری گەنجانەکرێ بە کاڵایەک بۆ بازرگانی کردن لەوانەیە زۆر جار ڕێکخراوەکانیش ژنانیان کردبێ بە بەشێک لە پرۆسی پارە پیاکردن بۆیە من بە بڕای من ژنان خەباتی خۆیان پێویستە بکەن لە بۆ لەو بواری کە بڵین دژە بۆچوونین و لەگەڵەوە شاعم ژن و پیا ئەمە هەردووکی تاواکە یەکتری ئەم مەسلەکەمان ئەوە نییە بەس چۆن ئازادیانی کە کار دەکەن بۆ گۆڕانکاری ئەو گۆڕانکاریانە ئەگەر پێکەوە بی لەوارین دوور لە ئایدیا فێمینزمەکەی دڵنیام کۆمەلگایەکی باشتر و جوانتر و لەبارترمانە بێت بەڵێ بێگومان. لە ڕاستیدا ویستم پرسیاری ئەوە بکەم کە جگە لە بواری ڕێکخراوەکان کە بەڕێزت کارت کردو لەگەڵیانە و هاوکات بەشێکی لە هونەرمەندان کە کار لەسەر ئاستی ڕۆشنبیری خۆیان بەرزکردنەوەی ئاستی ڕۆشنبیری خۆیان تا چەند پێت وایە گرنگە بەسم بەشێک لەو کەسانی حەتا زۆر جار ئەو ژنانەش کە ڕۆڵ ئەبینن لە بواری شانۆ یان لە هەر بوارێکی تردا ئەو تێکستەی کە هەڵی دەبژێرن بە ناڕاستەوخۆ بەرهەم هێنانەوەی هەمان عەقڵێتی پیاوسالاریە مەسەن بۆ تۆ چونکە بۆیە ئەو پرسیار دەکەم تۆ جگە لەوەی کە لێکۆڵەر و نووسەر و هونەرمەندی هاوکات لە بواری فیلم و ئەوانە شاکار دەکەی بزان فیلمێکت لە ماوەیە لە فیستیڤاڵی فیلم لێرە نمایش کرا تا چەند بۆ تۆ گرنگە کار لەسەر تێکستەکەی بکەی ئایا ئەو تێکستە تا چەند مەسەلەن جیاکاری ڕەگەزی دروست دەکات تا چەند مەسەلەن جۆرێک لە بەرهەم هێنانەوەی عقلەتێکی پیاوسالاریە یاخود جۆرێک لە چزانم هەر شتێکە تۆزێک نامۆ بێ بە کللتور دووبارە دەبێتەوە. دیارە یەکێک لە کێشەکانی ئەتوانم بڵێم هوەر بەگشتی نەک تەنها موزیک نەبوونی ئەو کتێبانەیە کە لە بەردەستی جەنابتە نەک بڵێ کتێبەکانی توانە پێویستمان وەکو سەرچاوە زیاتر وەکو چکە مەسائلی هوەر ڕۆشنبیریە ڕۆشنبیری کتێب دروستەکە نووسین دروستەکە بیرکردنەوە دروستەکە کە تۆ هەر هوەرێک خاڵی بێ لە بیر لە لە بیرکردنەوە تاان شتێک دەرەچێت کە ئەوەیە کە ئێمە چاوەڕی ناکەین. و بە درێژایی ئەو چەند ساڵی کە من لە بواری موزیکا کارەکەم یا لە بواری هوەرە ئاگاداری زۆرێک لە کایەکانی تری هوەرم ئەبینم هەمان ئەو معاناتەی من لە موزیکا هەمە لە هونەری شێوەکاری و شانۆشا هەیە ئێمە کەمترین سەرچاوەمان هەیە کە بە زمانی کوردی بتوانین تعبیر لە مەسایلی هونەر بکەین و بتوانین کوردانە بیر لە لە هونەرکەین ئەو تێکستانی کە دروستە بێت دیسان و پیاوێک بۆ ژنێکی هێنووسێ لەوانەیە ڕۆحێکی ژنانە نەبیا و

من وەکو شخصی خۆم چەند تێکستێکم کراوە بە گۆرانی لەلایەن ژنانەوە بەڵام هیچ ئەو هەستە پیاوانیش بەرجەستە نەبووە بەڵام ئەشێ پێویست بێ بەوەی کە من ئەزانم تێکستەکەم بۆ چێنووسی و ئەیەم بەچێ بەڵام زۆربەی کات ئەو هونەرمەندانی ئێمە لە بواری شانوە تێکستێکە گرێلاوانی عربیە ئەی کوردێنێت بە بە شێوەیەک لەگەڵ کەیسێکی کوردیا تێکەڵیەکە یا بۆ نە تێکستیەکە لە دێوانێکە دەریێنێ لەوانەیە هی سەردەمی نالی بێ هیچ ڕەتێکی بەم سەردەمەشەوە نییە

کەمترە گۆڕانکارەکان بۆیە ئەمە پێویستە بەوەی کە ئێمە نەماتوانیەوە بە باشی خۆمان بگونجین لەگەڵ ئەو گۆڕانکاریە نێودەوڵەتی و یا بڵێن جیهانگریانی کە لە دنیا ڕویان ناوە و ئەش پێی هۆکارەکە یەکەوە بێ من هەمووی ئەبستمە بۆی کە دەوڵەتێکی خۆی بەڕست توانا لە ئێستادا زۆر جار گلەی و ڕەخنە دەکرێت و باسی وەت کرد کە هەندێک جار تێکستێک گەێنێت مەسەن دەیەوێت بیکوردێنێ بۆ نمونە ئەو هەموو فیلم و دراما تورکیانێک کە لێرە نمایش دەکرێت تا چەند پێت وایە جۆرێک لە لێکچوونی هەیە بۆ کۆمەڵگەی ئێمە یاخود ئەگەر نیەتی ئەمە چ جۆرە کاردانەوە یاخود لێکدانەوەیەکی بۆ دەکەی بەڕێزت لە بەر من دەتوانم بڵێم بەداخەوە وانی کە لە بواری بازرگانیا کارەکەن مێدیا بەکارێنن بازرگانی بە شێوەیەکی وەکو هەموو فیگەرەکانی تر وەکو هەموو سێکتەرەکانی تری کوردستان بازرگانی هونەر زۆر بە ناشرینی بەکارێنێ یعنی ئەو بازرگانیانەی لە قوسێکە هەمان نا کە لە کوردستانە هەن بی لە ئایندەیەم کۆمەلگا ناکەن و هەست جۆرێک لە فلم کە خەڵک سەیری بکە ئەو ئەیەنێ و گرنگەوێت کاڵایەکی بازرگانی لە ڕێگای ئەم فلمەوە پیشانی با ئیتر جۆرێکە لە ماسی جۆرێکە لە شیر جۆرێکە لە ماجوونی دەمودان هەچیەکە مەبەستەکە مەبەستی پێشخستنی کەڵچەری ئەم وڵاتە نیە بۆی هەر جۆرە فلمێک بێ کێشە نییە بەڵام ئەو میدی ئەو بۆنە و بازرگانانی کە ئیش لەسەرواکەن با کار لەسەر بەرەمێنانی فلیم کارتۆنێکی مناڵانە کە بتوانێت کللتورێکی جوان ئایندەیەکی جوان بەرهەمێکی ناوخۆی ژێسە کۆمەڵە گەنجی خۆداسای زۆر بەتوانە هەن نیانی کاری زۆر جوان دەکەن بۆچی ئەو بەرهەمانە مەسەن سوودی لێوەرناگیرێ لە کاناڵە کوردیەکانە کە بەرهەمێکی ناوخۆییە کۆمەڵگەن جاهانیەری دەستی دەگری و دەتوانی گەشە بە بواری هونەری بدەی لە هەرمی من زۆر جار تعبیرێکم داناوە کە ئێمە زیاتر حەزمان لە کاڵای سینیە حەزمان لە شتی هاندمید نییانێک کە دروستکراون بە دەستی ئینسانی کورد دروستەکە حەزەکەین هەروەکو هەموو شتەکانی تروەکو جلوبەرگەکەمان وەکو هەموو بوارەکانی تر حەزەکەین لە دەرەوە بۆمان بێت بۆیە ئەمیش هەر هەمان شتە ینی بۆ نمونە لەوانەی درامایەک کوردی لەبەرەوەی کە لەوانێ نتوانێت بە کوالێتێکی باش بەرهەم بێنێ لەوانێت دقێکی باشمان نەبێت نووسەرێکی باشمان نەبێ بۆیە ئێستا شتێکی حاضرێنێ وە خەڵکێکی زۆر سیرەکە و دوجار کارەسات لەسەر ئایندەی تاکەکانی کۆمەلگاکەی دروستەکە بەداخەوە ئێمە لە زۆر بوارە وردبینانە ینی بۆ ئایندە بیر ناکەینەوە بەس کاتی و هەموو شتە سینیانی کە لە بازار هەن مۆ دراماکانیشمان ئەتوان بڵێن درامایەکن جۆرن درامایەکی کللتوری بازاری پێڵەن لە هوەرە هوەری کللتوری بازاری هەیە کە بتوان ئێمە بۆن پەرداخێ ساخ بکەینەوە زۆر گرنگترە لەوەی کە ئایا کولتوورەکەم بەرەو کوێ گەێنم؟ ئەوەی کە من بزانم لە باری شانۆیی مناڵانیش کارد لەگەڵ مناڵانە کردووە تا چەند تۆ کار لەسەرەوە دەکەی کە مەسەەن ئەو مناڵانە بە شێوەیەک ڕابهێنی لەسەر ئەو هوەرە کوردیانە یاخود ئەو شتانی کە دەزانی کاریگەری لەسەر مناڵە بێ بۆ پەروەردەکردن و پێگەیاندنی. مەسەن ئەو تێکستانێک کە هەڵی دەبژێرن تا چەند کوردیە زیاتر یاخود لەگەڵ واقعی کۆمەلگاکە دەگونجێ من لە ساڵانی ڕابردوو بە تایبەتی دوای قۆناغی پەیمانگای هەرە جوانەکان ئەبری مامۆستای قۆناغی سەتایی بووم مامۆستای موزیک لەگەڵ هاوڕێکمان بەناوی ڕێبنستی قسا وابزان لە ئەڵمانیاژی چەند کارێکی شانۆییمان کرد لە بۆ ئەگەر هەڵە نەبم خانەی نەورۆزی نابوو من موزیکەکانم بۆ دروسە کرد دقەکان زۆربەی ڕێبین خۆی ئەینوسی بڵین ئەیتر بەشێکی کۆمیدیا بوو بەشێکی ئاراستەکردنێکی پەروەردانی مناڵ بوو وابزانام جۆرەشتانە جگە لە ئێمە دەیان کەسی تر لە کوردستانە ئەم کاری کردو بە تایبەتی مامۆستایانی شانۆ و هەوڵی ئەتوانم بڵێم باشەیە بەڵام نەتوانراوە ئەمە بۆ نمرە ڕێکی ڕێک بخرێت کە سەو بە هەوڵی تاک ئەم لایەنانی کردو بە بڕای من بە سیستم نەکراوە بۆ سیستەماتیک هەوڵی تایبەتی خۆێتی وەکو هەموو کارەکانی تر لە بواری شانۆیان ڕەنگە هەموو کەسێک لی سوود بەخش نەبێت ئیتر بە پێ ئەو هێزەیە کە تۆ هەتا ئەو بێدیایە کە پاڵپشتی تۆوە کە ئەو باجێتەیە کە لەسەر لەسەر تۆیە تۆ توانی چەند بگەنیا لە قوتابخانەیەکەوە توان بیکەیتە دە قوتابخانە پ قوتابخانە بەڕی من هوەر و کۆی هوەر پێویستە لە قۆناغی پەروەردەی و گەشەی پێ بدرێ بۆی تاکێک بێ پەروەردەی موزیک و هوەرۆمانە لای گرنگ بێ ئەجا ئەماتوانین گۆڕانکارێکە دروستکەین و ئەتوانین هوەر و شەونەری شانۆ شێوەکاری موزیک پاڵپشتێکی بەهێزی بواری پرۆسەی پەروەردە بێت لە باشوری کوردستانە بەهچ ئاڕاستەیەک کە ئەگەر ئێمە بمانێ لە ئایندە دەوڵەتێکمان نەبێت دەوڵەتەکەمان چ جۆرێک بیرەکاتەوە ئێمە توانین لەم قۆناخەوە لە مناڵەکانمانەوە دەست پێکەین ئەتوانم بڵێم تاکێکی ساغڵم بنیاد برین و هوەر ئەتوانە ڕۆڵێکی زۆر کارا بژیان بڕستوانە تا چەند تۆ هەوڵت داوە لە کارە هوەریەکانت دیاخۆت هەتا لە لێکۆڵینەوەکانیشت بەشێک لە ناوچەکانی تری دەرەوەی شارەکان بگرێتەوە. ئەسن زۆر جار کارەکان هەمووی لە قەتیس دەکرێت لە ناو شارەکاندا زۆر لە شار و شارۆچکەکانی خود لادەکان بێبەشن لە سوودوەرگتن لەو کارە هوەریانە. بەداخۆ ناڵێم ئێمە هەنی دەستگا هەیە لە کوردستانە کە ئیشانەوەی ئەوانە نیکەکانی و مشکلەکەی زۆر زارمە ئیشی من نییە بەڵام لەوانێ زۆر بمانێ بیکەن بەڵام نەمانتوانی بێ من وەکو شخصی خۆم نەمتوانیەوە لە سنووری دەرەوەی سلێمانی هەنێک کارکەم تەنها بۆ نمونە سیمینارەکانم گواستۆتە بۆنم بۆ قەڵات زێ بۆ هەولێر بۆ چەند شوێنێکی ترکە هەنارەکان زیاتر لە جوبارەکە لە بواری موزیکە موزیکە ویستومە هەمیشانی ئەو بەرهەمانی کە هەمە تەنها وابەستە نەمە بەستێمانی بگوێزرێنەوە ئەگەر خۆشم نەمتوانیبێ کتێبەکانم انی ناردۆتە ئەو ناوچانە تەنها ڕۆشنبیریەکی موزیکی دروست کە چکە بەڕاستی ئەو شوێنانی کە تۆ ئاماژەو پێ زۆر زۆر گرنگن بەڵام وەکو تر وەکو لایەنی لێ کۆڵینەوە من کارم وەکو ئاماژە پێ لە فستباڵی نێودەوڵەتی فیلمی لە سلێمانی من فیلمێکی تیا بوو کە دەرباری گۆرانی هەورامی بوو کە هەوڵ و کۆشی حو ساڵی من بوو لە بواری گەڕان بە دوای گۆرانی هەورامیە واتە من هە لە ناو شارە کار ناکەمانیەچمە دەرەوەی شار بە تایبەتی کۆکردنەوەی ئەو فەرهەنگە دێرینەی کە کورد پێویستە لە ئێستەوە کاری وەسەکە چکە هەمویان لە لێواری لە ناوچوونە بە خۆشحاڵێ بن ماوەی چەند ساڵێک یانی وەکو هەوڵی تاک دیسانەوە بە توان بڵێن بجێی خۆم و بەگرفانی خۆم و توانەکانی خۆم و مادوبوونی خۆم لە هەورامان توانیم بەشێکی زۆر لەو تراسە لە بواری گۆرانی و مێژووی مۆسیقایی هەورامی بپارێزم و ئەمساڵ لە فیلمێکا کۆمان کردەوە لە بیست و دوو دەقە ئیشەڵا لە ماوەیەکی نزیکە کە نازانم کێیە کتێبێکی قەبارە گەورە لەسەر ئەو توێژینەوەی چەند ساڵی من بڵاوەکەمەوە کە دەربارەی مێژوو و جۆرەکانی گۆرانی هەورامیە لە باشووری کوردستانە دەستەکان خۆش بێ جگە لەوە بەرهەمەکانی داهاتوو چیە من ئەگەر دوو کتێبی ئەم نیمچەکانیانە ئەمە هەوڵێکی پراوێزی منە ئەویش ئەوەیە کە ئەمەوێ ژمارەیەکی زۆر پەنجا بابەتم حازرە لەسەر ینی بڵێن بە شێوەی نامیلکە کە ئەمە ژمارە یەک و دویان بڵاو بۆتەوە ئیشەڵا بەم نزیکانە دوو ژماری تری دەرەچێ ئەمە لەم ساڵا بڵاو کراوەتەوە ئەمەوێ ئەم پنج ژمارەیەک تاوا بکەم چکەم پنج ژمارە توانێت کلێنێکی زۆر باش بگرێ بە تایبەتی لە بری کۆمن خۆم خوێنکاری پەیمانگا و زانکۆ بووم لە معاناتی خوێنکار و پەیمانگا و زانکۆکان تێگەم ئەمەیە ئەمانە ئەم نامیلکانە پەنجەرێکی بچکۆلێ بێ بۆ ئەوان و لێکۆڵینەوەکانیش کە پێویستی بە کاتی زیاتر و پێویستی بە زیاتر ئامیستەدیکردن و سعیکردنەتیا هێوا شێواش بە پێ و قۆناغانی کە لە تواناما هەیە بتوانم بڵاویان کەمەوە کە ئەتوانم بڵێم زۆرینەیان تەواو بوون و من نەمتوانیوە چاپیان بکەم ئەویش کە هۆکارگەلێکی زۆر هەیە لە کوردستانە یەک لەوانە بازاری کتێب زۆر زۆر خراپە لە کوردستانە ینی ئێمە کە هزار کتێبەکەین بەداخ و هزار خوێنەری مۆسیقانیە کە ژمارەیەکی زۆر زۆر کەمان توان بڵم لە نزیکی ح میلیۆن کەسە پێویستمان بە هزار کەسە کتێبەکانمان بکڕە نەک لە پێنای ئێمە قازانچکەی لە پێنای پرۆسەکە بەردەوامی بین و ئێمە دیسانەوە ئەوی گرفانی خۆمان نەکەینە بواری فەرهەنگیەوە بەداخەوە حکوومەت وم شتانە لە کەیسە تێناگا وەزم لەگەڵ گۆڤارێکیش کار دەکەی ویستم ئەو پرسیارەشت لێ بکەم چکەماوی بەرنمەکەمان زۆر نەما بۆ بەرە پێم بڕێ قسەکان لەگەڵ گۆڤارێک لە باکووری کوردستانە پێشتر ئاماژەمان پێ گۆڤاری ژمارە سی تاسە ژمارە سی دەرچووە من لە ژمارە سێ دوو بابەت منی تیابوو بۆ یەکەم جارە بە زمانی سۆرانی لە ئەستەمبوڵا بابەتێک بە زمانی ئێمە بڵاوەکرێتەوە کە خۆشحاڵی منەوە چانسیان بە من بڕی کە یەکەم وتار بە زمانی سۆرانی لە ئەستەمبوڵا کە ساڵانێ زمانی کوردیان تیا بڕیوە ئەمە هەستێکی زۆر خۆشیە بە من دیارە گۆڤاری زریاب گۆڤارێکات کار لەسەر موزیکی کوردیەکە کۆمەڵێک کەسانی باشن لەوێ خەبات لەو لەو بوارە ئەکەن بۆ ژماری داهاتوو بەڵێنە کە دوو بابەتی تری من هەر بکەنە سەر زمانی کرمانجی بۆی بتوانین ئەو لینکە دروستکەین لە نێوان باشوور و باکوورە و بابەتەکانمان هێواش لێکۆڵینەوەکانیش زیاتر و سنوورە تێدەپەڕێنێکی دڵخۆشانە ئەو سنووری تێپەڕانوە و بە ئومێدین بابەتەکان زیاتر تا چەند کار لەسەر خاڵە جیاوازەکان و لێک چوونەکانی یەکتری دەکەن لەگەڵ ئەو بەشانەی تری کوردستان. موزیکی کوردی زۆر زۆر لە یەکەوە نزیکە، لەبەرئەوەی هەموومان خوێنێکی کوردانەمان هەیە، بەڵام بە پێی دیالێکتەکان، بە پێی ناوچەکان تۆزێ گۆڕانکاری دروست ئەبێ، بەڵام هەموو گۆڕانکارییانە گۆڕانکارییەکی شیرینن، یانی وەکوو من، وەکوو نەک بڵێین وەکوو تاکی کورد، وەکوو کە خەڵکی تر بە پەیوەندیم لەگەڵ بیانەیە، بۆ نموونە تایپی هەورامی نەوعێکە، ئەچیتە حەیرانی هەولێر چێژێکی ترە، ئەچمە باکوور، چێژێکی ترە ئەچمهۆ ڕۆژاوا نۆعێکی ترە لە گۆرانی ئەم ڕەنگاڵەییە لە دیالێکتمانە و ڕەنگاڵی دروست کردووە لە گۆرانەکانمانە بۆیە ئەتوانم بڵێم دەوڵەمەندترین فەرهەنگ لە لە دەوڵەمەند دەوڵەمەندترین فەرهەنگ ئەتوانم بڵێم لە دوای هندستان چکۆ زۆر دەوڵەمەنەوەش لەبەر فرەدیالێکت و فرعاینن من توان بڵم کورت میلەتێکی زۆر دەوڵەمەە چکە زۆر تایپی گۆرانی هەیە و ئەو نووسەر و ڕۆژهەڵاتناسانەی کە من کتێبەکانیانم بەرچاوکەوتو لەسەر موزیکی کوردی نووسیانەیە ئەگەر هەڵە نەبم یەکە ناوی مارە یا مینۆڕسکی ئەگەر هەڵە نەبم یەکێک لەم دوانەیە ئەڵێ کوردەکان زۆر زۆر سەیرن گۆرانیان هەیە بۆ بەیانی بۆ نیوەڕۆیان هەیە بۆ ئێوارەیان هەیە ئەو گۆرانیانەی کە لە تەنیشتی ڕووبارەکانە زۆر جیاوازە ئەوەی کە لە پێدەشتەکانە ئەو گۆرانیانی لە پێدەشتەکانە زۆر جیاوازە لە گۆرانیان لە شاخەکانە خەڵکی یعنی دانیشتوانی شاخەکانە ئەجا بۆ نەم ڕنگاڵەیە بەپی ئەو تەسەوری کە ئەگەر یەکێک لەو لەو دوو ڕۆژەڵات ناسەیە یعنی هەستەکەم بڵێ مۆسقای کوردی فرا جۆرە بەس بەداخەوە ئێمە کارمان لەسەری نەکردو کە کۆی کەینەوە من هەمیشە لە خەمی ئەوەدام کە دەیان جۆری مۆسیقامان لە ناچوو بەهیوای کار و بەرهەمی باشتر ئێمە هاتینە کۆتایی بەرنامەکەمان بێگومان بەپێی ئەو هەموو کارانەی کە کردووتە خاوەنی ئەزموونێکی زۆری دەکرێ چەندین بەرنامەی جیاوازی لەسەر بکردرێ بەڵام لە کۆتاییدا پێمان خۆشە گەر لە کۆتایی بەرنامەکەدا شتێکی کورتە تێ بت باسی بکەی یاد نەچووبینە سەری بن زۆرم پێ خۆشە کە مێدیاکانی کوردی فۆکسکردنە سەر لایەنە گرنگەکانی ئەم کەڵچەرە و مسپاسی ئەوە کەم کە تەلەڤزیۆنەکەی بەڕێستان کە لە بەرنامەی بێژایە کە فۆکسەکەینە سەر مەسایلی هونەر و ئەدەبیات ئەمە جێی دڵخۆشیە ئەم بەرنامانەش هیچی کەمتر نیە لەو کارانەی کە من کردومە چکە ئێوە بەشێک بە زمان بەزارەکیە پارێزن ئەیکەن بە ڤیددیو من هیوای بەردەوامیتان بۆ خوازم بەتەوام بە هیوام خەڵکانێکی زۆر ئەوانی کە کاری جدیەکەن لەم بەرنمەیە دیداریان هەبێ و بتوان باز لەو کارانە بکەن کە کردویانە و بتوانین ئەرشیفیکەین ووە زیاتر ئەو خەڵکانی کە ئەم ئێمە ئەبین وە هاان بدرێن کە تراسی خۆمان پارێزی دەستە خۆش بێ هیوای سەرکەوتنی بەردەوامت بە دەخوازین بەڕێز توانە حەمەعالی لێکۆلەر و نووسەر جارێکتر بە خێر بە سپاس بۆ ئامادەبوونت و زانێرەکانت زۆر زۆر سپاس بە. بینەرانی هێژا ئێمە لە ڕاهاتینە کۆتایی بەرنمەکەمان سپاس بۆ بۆ ئێوەی بینەران کە لەگەڵمانمانەوە تا کۆتایی سپاس بۆ هاوکارانم تا بەرنمێکی درۆکاتێک ترم کاتەوە هەموو کاتێکتان هەرسا دوست